Selamat datai ngagai Paulus channel. Okay baka kesehari tau aku deka share kita siti cerita bekunsi ngagai kita siti cerita iya nya bekait enggau jalai pengidup kitai maya hari tu tang tu dikalihka aku ngena jalai cerita kelia. Nyadi cerita tu bekenangka. Diri sebilik iya nya sida asun tu tadi sida asun sebilik tu apai asun indai asun enggau asun jadi sida diau sida tiga tu diau ba rumah panjai siti bepun ke cerita ari nyau kerebak tawas bala sida manuk nyau engku kua sida babi ke beruik minta makai. Sida tiga menyanak garing-garing ngetatka diri madai isi bai ngangkat kuni padi ke marah. Enda dangkut nangi kelangkau umai endur sida nepu padi nya runtuh ga. Ukai tegap ni ga langkau adu apai asun suba semuti ke bisi tiang. Orang betiang ke tebelian iya betiang ke pun buan. Ningka nyadi nya, dembalka ai paya luluh pun buan nya tadi. Mata nunggaika pejam ninga sida manuk sida babi ngai beduk munyi. Angkat tudah indai asun lalu ngerak pai asun ngasuh tudah engka ni bala jelu. Eh, gerak anak tua nyenah nama ngala utai udah tuai nya. Kami ke tuai tu enda dapat agi ngereja utai ke nya. Engka ulih makai aja agi tegar, ku sahut Apai Asun ninga Indai Asun ngasuh engkanai jelu. Enti sigi bagas makai ga nya perut enda tanung-tanung. Aku berapi ba dapur tin, dek ba tanah. Udah nemu nuan. Nama utai pepandu aku ba nyawa dikebam nya enti penentang makai temudip magang guna asun? ke nyaut laki iya. Nama tudah tuai nyau lese-lese ngerak ka asun ngasung ka nek jelu. Angkat tudah asun lalu ngerara apai iya. Apu bala jelu enda ga diulihka ni. Keni ka kawin baru enti ke nya pama mabuk madai riri ka bini belama meda indai udu nganu ku asun nganu apai iya. Lalu melut mata indai asun ninga asun madah ka apai iya ka bini baru. Enda berasai inu terengkah periuk kena. Apai Yasun senentang pala. Akai! ku Apai Yasun ngagai aja. Sepi sai dik, nya gamal kita ka bini. Selipar nemu tekalih pama nurun kedai, ku Indai Asun. Nama, nama agi dah tang Kakai Asun tawa ke indai iya ninga tudah indai iya, ngelara Apai Apai. Apai Asun semina sengih-sengih aja enda saut ke Indai Asun. Tembu asun kani sida jelu, duduk deh ngimbai apai iya lalu minta apai iya changkir kupi. Lalu suaka apai iya ga changkir kupi ngagai asun. Nadai beleman ni ga apai asun nya enggau asun. Sekali ka ngirup tudah asun nya tadi. Langak ke iya gelas tenyepi nadai asai ai kupi mansa beterekung. Meda baka nya alu tilik tilik asun ga cangkir kupi nya tadi. Nam tu nadai baka wai kupi dalam cangkir? ku asun. Aku amat raya deh apai, nama meri aku cangkir kusong ah? Ni ai kupi pinta aku tadi, ku asun. Eh enda bangan nan embu ga asun baka ke baru ngelala apai deh nya ga dei. Utai ke beli asun dei. Semadi aku ke ka belaki enggau iya nya suba. Ku indai asun ngelu ngelinka asun kupi. Dei geminta changkir kupi. Suwa ka aku changkir meh. Dei nadai madah ke ka ai kupi ku apai asun. Asun semina ngilik pala aja. Kai kalah apai iya nya pemah belaban jaku. Majak ti nyautka ka agi ke iya. Tembu sida menyanak ngirup pagi nya, inah rak Aswin lalu ka mai sida menyanak nurun nginti begiga ikan mimit ke lawak malam agi. Engka bisi nasib bulih ikan mimit tau meh ke lawak. Ipit lama enda makai ikan. Enti asun lalu nungkus sida bekal, simna mai asi ngan garam aja mah. Agi bulih ikan nya menyadi ke lawak ku ati inai asun. Sida tiga bela mupuk giga baur ginti. ke selalu dikena sida nginting. Maya sida ka muput bejalai, dinga Temanjung ngini asun, Apu apai asun, nama tengsan changkul? Di nya, ni ginti dei Gemirah menyundai asun nganu laki iya. Nyai mai changkul meh ke wa, kena kitai nginti, ke ni ka nginti paman enti changkul? Ko sawat Apai Asun. Baka ni meh nuan ka nginti ngena changkul Apai? Ko sawat Asun nyau begarup pala taja enda gatal. Nyau alit ga ati tudah tuai berunding ulah Apai iya. Eh. Ka kena aku numbai lubang nya lagi. Ngadu panjua. Pama sida ikan mansa panjua aku nya eno labuh ga sida ikan. Nadai ka kiruh ngetan baur ginti nya aku. Ulih ga tindua seraya nganti panjua nya masuk ikan, ku Saud Apai Asun pintar gapai asun tu tadi. Tumbak iya lubang panjua nya tadi. Nyadi bala ikan tu. Oh, mansa panjua iya tadi tu. Masuk lubang panjua nya agi tadi bala ikan tu tadi. Ko ba penemu Pak Sun tu tadi. Pintar agi senentang dia Pak Sun tu tadi. Ka muntang dah ngulahka ikan ben buruk ke megai bor gintik tudah. Adai apai tena ka berasai tudah apai asun ditikau bini iya enggau bau regi enti lalu kena lengan apai. Adai apai tena berasai tudah apai asun ditikau bini iya ngena bau regi enti lalu kena lengan apai asun. Nama? Kumbai nuan jelu bejalai ba tanah ikan nya. Kumbai di jelu babi nya. Mati hidup baru nadai meh deh tepanjuk ke ikan. Amat peli. Cukup kereja ka digaga ngai enda ka senang magang. Iya ga makai tegar. Nyin baik baur ginti din leka kedi cangkul nya. Tusah tusah bulih laki nya beli kena asun jaku mumbut. Asun semina ketawa aja nengkila ulah pai iya ke danu indai iya da. Nyadi nangka tu aja kenang kitai enggau sida asun sebilik tu. Nyadi keni begaya sida asun sebilik tu datai ba. Nor palan sida ngintai jeli. Bulih ikan tauka enda bulih ikan sida tu jamah pai asun ke beli nya agi. Ila kitai nampung baru dah jadi aku ngarap kita perindah meninga renggat ke renggat ke diatu enggau ke dulu ila mah. Nya ditu aja ari aku.